Soňky wagtlarda gyzlar ýaly oglanlar köpelýär. Häsiýet babatda, özlerini aşa söýmek barada, galyberse-de, ynjyklygy bilen, aşa özüne aşa baha bermeklik bilen, özüne aşa serenjam bermek bilen, esasanam, özüni aşa aýamak bilen bagly şu näme diýseňem bolýar-da gaty özüne aşa söýgi bildirýän oglanlar gaty köpelýär jemgyýetimizde. Bu gynançly ýagdaý. Oturyp pikir edýäň şuň sebäbi nämedenkä diýýäň. Indi doglan wagtyndan alyp başlaly. Öňler oglanlaň terbiýesi gyzlaň terbiýesi üýtgeşigräkdi. Oglanlar gyzlar ýaly terbiýelenenokdylar. Şu wagt bolsa çaga eýjik eýýäm doglandan başlap ony gyzjagaz ýaly geýindirmek, owuzanja geýindirmek, soňabaka ony bolşundan has aşa oňa üns bermeklik, şeýdip-şeýdip ony söýgülemeklik, gujaklap ýöne ýöne ýöne ýöne şu zatlaryň hemmejesi gelýär gelýär-de şu çagaň gowşagrak bolmagyna getirýär. Şu wagta ýene bir nysak çykdy, moda çykdy. Gitdigiçe tüweleme toýlarymyz köpelip barýar, ýöne käbir zatlar hasam aşa bolşundan beter edýärmikä diýýän soňky wagtlarda. Birhili çagaň ine oglanjykmy, gyzjagazmy diýlen şonam bir uly dabar edýärler-de, olam, olam köp kişä ýaýradyp, onam uly-uly dabar edýärler-de, şonam birhili oglanjyk waý, gyzjagaz waý. Bir wagtlar şu zatlaryň özi Tä gelin maşgala öz eline bäbejigini alýança şu zatlar gizlin saklanylýardy. Birhili utanç görülýärdi, biraz bir çekinilýärdi. Bu wagt intek içinde, intek jan jan girip, inte oglanjygyň gyjagaz jan belli bolan zady äleme buşlap, paş edip, onam dabara bilen çykylyp zat edip, şo zatlaryň özünden başlanýarmyka diýip pikir edýän. Soňlugy bilen, çagalar baglarynda, mekdeplerde aýal terbiýeçileň, zenan mugallymlaryň köplügem çaga terbiýesinde, oglana-da, oglanjyklaryň terbiýesinde gaty uly täsir edýär. Bir wagtlar erkek mugallymlar köpdi. Erkek mugallym biraz berk saklaýar. Klasy, synpy erkek mugallymdan çekinýär oglanjyklar. Erkek mugallymy gören wagtynda olar özlerini erkek adam ýaly alyp barýarlar. Hä, näme bolsa-da zenan zenan bolýa-da, elli iki berk diýenki-de zenan zenan bolýa, ol biraz ynjyk bolýa, biraz öýkelek bolýa, biraz neme bolýa, galyberse-de gürrüňçil bolýa. Şonýalak şoň üçin bolmaly-la, bir gyýbat meselesinde-de soňky wagtlar erkek adamlar ownap barýarlar. Gürrüňçil, gyýbatkeş, biraz. Şu zatlaryň hemmesi şo turuwbaşdan şo oglanjyk dünýä ininden başlanylýa. Şu zatlara şu üns berilmedik ýagdaýynda wagyt diýeniňem geçýär, tarp etýär-de on sekiz ýaş gelýär. Eýýäm ol şu wagta çenli on sekiz ýaşa çenli näme alan bolsa şondan soňky alan zadyny ol paýlap başlaýar-da. Oňa çenli bolsa ol eýýäm birhili gyz ýaljak edip terbiýelenden soň şeýle bir ynjyk hem şeýle bir näzik terbiýelenensoň Näzik bir ynjalsaň, öýkeläp duran, sähel zatdan ynjap duran, özüni aşa mahabatlandyrýan, özüne aşa serenjam berýän, özüni aşa söýýän, saçyna, ýüzüne, gözüne, gaşyna, dyrnaklaryna serenjam berip ýören oglanlar emele gelýär. Näme diýeniňde-de oglan oglan ýerinde, gyz gyz ýerinde bolmalydyr. Şoň üçinem şu zatlar hakynda köpräk bir alada edilse, soňlugy bilen şu wagtky oglanlar geljekki biziň gyzlarymyzyň ýan ýoldaşlary, maşgala başylary, bir ýerde ýolbaşçylar bolmaly adamlar, biziň gelejegimiz şular. Şular berk bolmaly, şular mert bolmaly. Şu wagt on sekiz ýaşansa derrew gullugynyň aladasyny edip öňüni aljak bolup gulluga goýbermejek bolup. Bir wagtlar bolsa olar şu wagt öz ýurdumyzda gulluk edýärler. Daşary ýurtda gulluk etselerem Ene-ata şoň yzyndan bir gezek ýa gidýärler, gidibem bilenokdylar, şu wagt bir hepde bolup bolman, zygyr-zygyr-zygyr yzyndan gatnalýar. Waý çagam hor bolaýmasyn, waý çagam kösenäýmesin. O çaga kösençligi görmeli, o çaga biraz horam bolup görmeli. Üşemeli, yssylamaly o çaga. Belli bir zada ýetýänçä ol kellesem agyryp görmeli. Ol bolmasa başga biriniň üşeýänini, gyzanyny, kellesiniň agyranyny soň ululygyna ol nädip bilsin. Öz başyndan geçirip görme şo çaga ol eýýäm öz durmuşyny ýaşap başlamaly hemme zatlar kada soňlugy bilen oň ähli jaý üpjünçiligini ulag üpjünçiligini maşgala üpjünçiligini şeýdilenden soň soňunam tygyrlap goýberýär onda da gidiberenokgun onnoň e bu neýil boldy bir ýöne sähel zada ejizläp duran sähel kynçylygyň öňünde döwüljek bolup duran erkek adamlar köpelýär. Olaň elinde, olaň garamagynda bir topar zenanlar durýar. Olaram oňa bakýarlar. Ol ejizläp dursa, olar nirä bakmaly? Şoň üçinem mähribanlar, hemmämiziň meselämiz, şu kimiň ogly ýogam bolsa, şoň meselesi däl, eger kimiň gyzy bar bolsa, şu gyzynyň geljekki ýanýoldaşy şu oglanjyk bolar. Mesele ýönekeý mesele däl. Şoň üçin şu wagtdanam Her kim şoňa bir seretseler-de, ine şu wagt güller ýaryny otyrsyň, ony şu güle köp suw berseňem, az suw berseňem bolanok. Gülüň öz kadasy bir normasy bar-da suw bermek boýunça. Şol nemede bar-a, Soltan Süleýman biriniň öýüniň filmde barýa, ony şeýle bir owadan güller-de, onuň diýýä-de şol, bu owadan gülleri nädip ýetişdirdiň diýýä, welin, Soltanym mesele sugundadyr diýýä-de. Eler, bularam, güllaram adamlar ýaly, suguny köp berseňem bolanok, az berseňem bolanok diýýä. Şon ýaly artyk suw bermek, artyk söýgi bermek ýigitleri ýuwaş-ýuwaşdan zenanlaşdyrýa. Zenanlaň häsiýeti ýala gidýä. Öýkelek, ynjyk, sähel zada bir ynjap duran, tasap duran, Şolar ýalaky köpelip gidip barýada ejiz, gowşak, lellim şunýaljak zatlar köpelip barýa. Şoň üçin turuwbaşdan oglanjyklar sport bilen meşgullanmakda, biraz bekiräk bolmakda, biraz zabunrak bolmaklyk bilen, şeýlelik bilen geljekde hemme hemmetaraplaýyn biziň Jemgyýetimiziň hemmetaraplaýyn sagdyn bolmagy üçin şoňa biziň öňki öňden gelýän terbiýelerimizi şolaryň üstünde durmaly. Şolaňky dogry. Türkmen terbiýesi iň dogry terbiýeleň biri. Bir wagtlar şeýdilýän eken-de, mysal üçin, hatda kakasy diýýärdiler-de, şo çagasyny bir Ýatan wagty uklap ýatan bagşy ogşaýan eken diýýärdi. Şo biraz kaka özüni zawunrak ýogsam kaka söýmezmi çagasyny. Kakasynyň gazaplyrak, gaş çytyp, Ana kakaň geldi, ana kakaň geldi bolanlygynda şolardan çekiner ýaly derejede şeýdip terbiýelenýän eken-de. Ol birinden çekinmeli-dä çaga. Çaga azajyk bir mugallym erkek mugallymyndan, kakasyndan jemgyýetde çekinmän, Sen, sen, sen diýip ulaldýar. Onnoň esli ýaşy ýetenden soň hem olam onnoň özüni men, men, men diýýär. Şeýlelik bilen hem biraz gowşak şeýle bir adamlar emele gelýär. Şoň üçin hem mähribanlar, biziň şu günümizdäki çagajyklarymyz biziň geljegimizdir. Şoň aladasyny hemmämiz edeliň. Eger kimiň öz oguljygy ýogam bolsa, Töweregimizdäki hemme çagalar bize degişli, hemme adamlar, biz barymyz bir adamlar. Şoň üçin janyňyz sag bolsun, maşgalamyz abat bolsun, Allajan ýurdumyzyň gelejeginiň hasam berk bolmagy üçin şu günki oglanjyklarymyzy erkek adamlarça terbiýeläýiň.
Salam mähriban adamlar şu günki men şu temany ýana ýana açýan ýana ýana. Jan ýigitler jan ýigitler özüňize geliň Bu durmuşy biziň gerdenimizden alyň gaýrat edip soňky döwür hemme zatlary aýal gyzlaň egnine atdyňyz dünýäni bize berdiňiz öz elementarnyý borçlaryňyzam ýerine ýetireňizok siz bu dünýäni berdiňiz aýallara ýandyma men alyň yzyna dünýäni hemme zatlary aýal edýä bütin dünýäni aýal dolandyrýa. Diňe gyzlar bir-birimiz süýräp ýörüs biz, bilýäňizmi şony? Bular gitdik, gitdi, gitdi bular, gygyryň yzyndan, geliň diýip, gitdi bulaň bary. Arada bolniçalyk işlem köp soňky döwür. Onuň garryja gelnejeler ýatyr. Kän bolniçalara bardym, hemmesinde-de şoňaly. Welin, Hemmesine-de gyzlar seretýär. Gyzlaram uly ýaşly o genejelem. Hemme bannisada-da gyzlar seretýär. Ýekeje-de gelin seredip oturanyny men göremok, men göremok. Gelini seredenok, diňe gyzlar seretýär. Gyzlaram bir ýaş zat däl. Bu durmuşy gyzjagaşlar, ejeler, kakalar, gyzyňyz bolsa bereniňiz şoňa beriň. Oglanyňyzdan peýda ýok. Stopping! Siziň gowy seredip, bakyp ýören äriňiz bolsa dagy, şu gaty görmäň göwnüne degseňiz bara. Şu gaty görmäň, mesirgemäň gyzlar. Siz bara azyň içindesiňiz. Ýaman erbet ne çagalaryna kömek etýäler gyz bular, gitdi bular, hudaýdanam orkanok. Ne ene-atasyna doly derejede kömek edýä. Daşa ýanyňda är bolup ýörenem adalženýe edýä bular. Hökman mal-mülk däl, hökman pul däl. Erkek diýen zat başga bolýa. Erkek diýen zat ýanyňda dursa, sen arkaly görýäň özüňi, hökman gapjygy däl. Erkek diýen zadyň energiýasy başga bolýar siz onam onam onam siz omyn etdiňiz ýigitler siz bu dünýäni ymyklyk aýallaň egnine atdyňyz dablenim urýan men beýtmäňdä ýekeje gelin seredip oturanam görmedim men görmedim diňe gyjagaslaryna gerek ejeleri näme üçin beýle boldy näme üçin diýip bolanokmy bar Gezekleş seredişdik. Hemmesem gelinden ýanan. Agzybir ýaşasalar bolýa diýýä daýzajyklar. Şo zatlary siz kontrola almala geýdiňizä. Bagyşlaň meni sözlem üçin. Bagyşlaň. Ýandym. Gyzlar men size ýene bir berjek maslahatym bar. Aýna Gold-da gyzyllaňyzy gymmat satyp bilersiňiz. Aşakda belläp geçýän gyzlar. Meň adym berseňiz has-da amatly alyň.